Угу. Без прямой эфирда. Рәйсә абый, исәнмесез? Исәнмесез. Без бүген районның бик эшчән, күренекле кешесе янында. Азрак кына кеше керсен дә башлыйбыз. Бер кеше кермәде пока. Ильяс абый, үзегез дә теге әңгәмә корган шикелле сораулар бирсәгез була инде басып карыйк. Нигә гали тигез сенсин? Биребез анда Равшанбек сөйләде. Рәискә бирдем инде мин, әйдә, шул машинаның тарихын сөйләп кит әле. Баштаукмы? Әйе, менә килеп җиттек без ашыт башка, Рәис абый янына килеп җиттек. Исән сау, Аллага шөкер. Дайбеды, абитка хәтле булмаган, туры эфирны Дәвам итик, Рәис абый. Әйдәгез.
Шушы машина тарихыннан башлыйк ди Ильяс абый менә сүзне. Безне дә таныштырыгыз әле, Ильяс абый белә инде аның. Менә бу машина 2001 елгы. Бу машинаны алырга бик кызыгып йөрдем. Акча җитеп бетми. 50 мең акча бар. 50 мең кирәк. Шуннан әти чакырып алды, өч малай без. Абый Казанда урнашкан ие, энекәш армиядән кайтып инде шул авыл тирәсендә йөридер ие. Мин инде авылда калдым, мин авылда калгач инде әти әйтә, менә ди 50 мең акча бар ди. Рәискә дә акча кирәк ди. Данискә дә кирәк ди. Менә бу йортта ди кайсыгыз кала ди, 50 меңне бирәм ди. Теләсә нишләтесез ди. Шуннан Данис әйтте инде, мин авылда калмыйм әти, Мин Казанда эш белештем, мин Казанга китәм, диде. Шуннан соң әти 50 меңне чыгарып бирде миңа. 65 килограмм килде. А, аны инде э, Казаннардан килеп тә төшереп бирделәр әле. Бу нине, үгезләрне. Мине чакырып алдылар. Лесудан апчып китте ул сайтым. Әйтәм, нәрсә килделәр икән? Тагын нәрсә сорыйлар икән инде миннән дигән идем. Ике кеше тора, бер оператор бар. Үгезне җитәкләп чыккан идем, оператор чыгып иште. Капканың теге ягына ул. Сүзмиме ул, сүзмиме дип. Монысы инде бу почмакка сеңде теге абзый. Син моның белән нишлисең бу үгез белән ди. Мин әйтәм, бу үгезне фермада үгезләр калмады хәзер. Ясалмарлык белән каплаталар. Хуҗалыкка мин әйтәм, ясалмарлык белән бик каплатасылар килми, монда киләләр дидем. Шуна теге кеше әйтә, син дим, безнең ди акчаны кисә торган кеше икән ди. Бу теге Плим нидән килгән икән, биек таудагы. Элитадан.
Элитадан килгән теге, орлыкны дитләр инде ди. Болар әллә нәрсә әйтмәделәр инде, шулай диделәр дә, алар карточкага төшерделәр дә, теге мине кертеп операторны, абый Сез миңа аны бу төшердегез. Аннан китте аларның теге бер нәрсәләрен дә ишетмәдем мин. Начар якларында, әйбәт якларында дигәндәй. Аны менә шулай булды инде. Мин тавыкларны да мен. Бу келәт бу. Һә, теге якта тавыклар. Ие, монда келәт, монда ашлык. Тавыклар янына да кирәк.
Менә ашлыкны да итеп тартмыйдыр ие. Менә мамыклар ясы инде. Менә һәр э, терлеккә аерым культура. Менә монда арпа минем. Сыерларга иягә башак бирә. Менә монда солы анаң латка. Ә менә монда инде ике төрле бодай, каты бодай һәм йомшак бодай. Алар чебиләргә теге каты бодайны ашатам, башта әйбәт үстерә ул. Ә монысын тавыкларга пешереп бирәм инде. Пешереп ниткәндә инде һәрберсе аерым гына шулай дип сатып алам. Ел ярым нык ашлык минем монда тора. Сенеке шикелле булмасын авылдагы.
Рәйсә абый, монда бик каты сорау бирәләр. Быел кар күп булды, җәй көне дә явым төшем бик күп булыр микән, ничек көтелә икән? Ничек уйлыйсыз дип. Менә сезнең фараз.
Минем фараз буенча
менә бүген февральнең 7-сенә 7-се бүген. Менә кыш башланганнан бирле декабрьдән бирле 7 февральгә хәтле 10 көн аяз көн булды. Декабрь, январь, менә февральгә. Калган көннәре болытлы һәм карлы. Быелгы җәй яңгырлы һәм салкын булачак. Быел солы уңачак, костюм печәне уңачак быел. Быел бал булмаячак. Бал булмый быел. Ни өчен дигәндә, менә бер елны хәтерлим, шундый ел булды, бал булмады, кортларны җәй буе ашаттык. Әле менә шунысын әйтәсе килә, бал яраткан кешеләргә хәзердән бал алып калсыннар дип әйтәсе килә минем. Ни өчен дигәндә, бал кыйммәт булачак. Әле менә бүгенге көндә әле умартачыларда узган ел безнең инде бал әйбәт булды бит. Мең ярымнан бал алырга була. Менә мин узган елда әйткән идем. Корылык килә, алыгыз печәнне арзан вакытта, дидем. Алыгыз саламны, дидем. Ышанмадылар. Ул бер малай килеп рәхмәт әйтте, Абый, шул сүзең өчен рәхмәт, алдым мин, уңдым, дип. Менә өч меңгә хәтле булды бит печән. Әйе. Саламнар 1200 сум. Менә киләсе елга мин шундый, быел инде ул, быелгы фаразлар менә шулайрак. Әле тагын шуның хәтле кар явачак. Менә әле яуган хәтле кар явачак. Январь, февраль аенда, мартның 20-сенә хәтле кар явачак. Бар Менә шундый икән әле. бураннар. Әле бик көчле бураннар булачак. Кар көрисләр күп икән әле. Е, Менә шундый ерак.
Көзге Ярак. арыш бик уңачак һәм солы. Аның арпасы ни- ниләр дә, бодае да була инде. Ну, тегеләрне гә өстенлек бирсәң инде, менә ат асраган кешегә солы кирәк бит инде. Солы чәчтә Мгм. менә алар уңачак. Мгм. Димәк, җәй нинди була- булачак дигән сорауга, Ие. җәй яңгырлы һәм Яңгырлы салкын булачак, салкынча булачак. дип җавап бирде Рәис Ие. абый. Ярак

Үтә торсам буладыр име? Нәрәйсә минем гармуннары. Әле генә кушылучылар өчен әйтеп үтәм. Без Аштбашта яшәүче Рәис Шәкүровта кунакта бүген. Аның хуҗалыгы белән танышабыз, аның эшчәнлеге белән танышабыз. Моның хезмәте шул инде. Марат аган җиренә Өч-дүрт километрга мин машина кабызып йөрмим, ат белән генә китәм. Сигез-тугыз километрга да барып кайтам. Скоростный юл, битне йөген дә тарта субханалла гына. Скоростный ат. Талын бер йөртеп күрсәтегез әле. Төшермәмме видеога? Ярыймы?
Ана, әйдә.